a theihhngalhnak lei an ai chap ve hrimhrim lai ti kha hika hin a si bik ah vun an theihter ta kan duhmi a si hi a si ahcun kan program kan thawk hna lai i kan tuanbia hnu lai to tlawmpal te vun kir lo a ṭhat lo ca kan vun zau si ahcun lai timi chung ahhin Hakha Thantlang Falam ti bantuk miphun tampi kan um cu bantuk cun zau timi chung zong ahhin miphun tampi an um ve i mar timi chung zong ahhin miphun tampi an um ve ti kha hika ahhin Lai le Zo kan i khat ma, ti bantuk Chin le Lai ti bantuk Chin le Zo kan i khat ma ti bantuk kha tampi ruahnak zei kan ti lai a um caah khan atu tan ah hin keimah nih ka hmuh khawh tawk ahcun Chin timi chungah hin Lai zong ai tel le Zo zong ai tel le Mar zong ai tel ti kha hika hin vun langhter ka duhmi si i zeiruang dah mizo ai tel lo tiah bia ka halmi in um kho men asinain a hnu lai ka vun chim thluahmah lai ka khan na lung a fiang te lai cuca video a dongh tiang rak zau ve ti kha ai ka hen pasabik a som kan duhmi a si i atu kan chim duh bikmi cu mizo kong a pehtlai khan a si caah khan i mizo kong lai deuh tu ah khan kan vun pial te hna lai i chinmi kan pupa hna cu a tawinak kan chim si ahcun kan tuanbia kan Tirsung Kawlram um an celh ti lo taluk in an rak ra Kawlram an um i Kawlram um an celh ti lo tikah i chaklei deuh an hun ṭhial ti ko si law ṭumu in kan ko karlak Kalikabo timi hmun hrawnghrang ahcun an rak um i Mirang zong le Plan Chin tiah an rak ti hna ti kha tuanbia kan hmuh khawhmi si. Hi Chin Lai timi pawl nih hin khoika dan um ti si ahcun kale mio atu chin sai in na chong te bantuk lei ah khan an rak um me cun ti dim zo pawl cu khoika dan um ti si ahcun ngiang pinta khua lai hrong hrang ah an rak um ti si cun mar pawl cu khoika dan rak um ve ti si ahcun khampat khua an rak um ti si hi atu khampat ahcun khampat khua um nak ahcun bungku an rak phun tak ti si Cucu bungkung cu nihin ni tiang ah zei kan ti lai a minthang ngaimi bungkung kha a si ve i cucu bungkung i an phunmi cu zei ruang dah an rak phun ti si ahcun cucu bungkung i a par nih hin vawlei a tongh tikah kan rak kir te lai tinak ah kan phunmi a si tiah mar pawl an tuanbia kan rel tikah hmuh khawh a si. I cu khampat i a ummi bungkung cu kan unau simi thadau zong nih khan kanmah nih kan phunmi thadau nih kan phunmi a si tiah an timi a um. I asinain cucu zei set deuh dah mi zai set deuh dah an phun ti kha dawpiah fiang tein kan hmuh khawhmi a si lo caah khan kan chim duhmi zong a si lo caah kan vun chim lai lo i hi khampat i a ummi mar pawl cu a tawinak kan chim si cun an rak hrem tuk hna caah khan laitlang lei ah khan tlang lei ah khan an rak kai ti si. Hi tlang lei an rak kainak ah khoika dah an rak um a si bik ti si ahcun Falam atu Falam peng i Saipi khua timi khi khika ah khan an rak kai, an rak phan a si bik, an rak tlak hmasa bikmi khua a si an ti. Cucu zeitik kum hrawng dah si ti si ahcun thongkhat zangan, thongkhat zaruk hrawng ah khan an rak tlak hmasa bikmi mar pawl nih Laitlang ah an rak tlak hmasa bikmi khua a si an ti. Hi Saipi khua cun cheukhat mar pawl cu Manipur ram Lamka timi khua lei ah an pem ve ti si. Hi mar pawl kha an i ṭhen ṭhan cang i Manipur ram lei Lamka khua lei ah khan an i ṭhen an kal ve ti si. Hi Manipur ram i Lamka khua lei a kalmi kha a kal lomi hna nih khan zeitdah min an sak hna ti cun hmar hmar tiah min an sak hna ti si hmar hmar timi a sullam cu zeidah si kan ti si ahcun saipi khua in chaklei ah a kalmi pawl tinak a si tiah a sullam kha an fiantermi zong kha kan hmuh khawhmi a si. Hi a sullam kha a si zong si tak, khawh si si tak, zong si tak lo khawh a si i, i tuanbia an tial ning ah uh, keimah nih ka hmuh khawh tawk ahcun cuticun a si. Hi tio vabi uh, thawn kam hrawng i a ummi hualngo pawl zong khi uh, khampat a ummi uh, mar pawl kha khampat a rak ummi mar pawl kha an si tiah uh, an ṭialmi kha kan hmuh khawh fawn i a si taktak si taktak lo zong cu atu hual ngo kan unau pawl nih khan ṭial va hrawn hrawng ummi nih khan an theih taktak le anmah an tuanbia cu i kan chim duh tukmi kan chim duh bikmi a si lo caah khan kan vun kal rih ko hna le thongkhat saria sawmkua kum hnih kum in Mirang nih an hun uk hna hnu Maripoli Minipur ram lei ah ummi kha thongkhat zuk riat sawm kua kum hnih kum ah khan Morang nih Kharuma timi chan ah khan Kharuma timi mipa chan ah khan Morang nih an hun uk hna i cucu Kharuma chan ah cun Mar timi cu Lusei Hills tiah hun thlen si ti sia thong khat zo riat sawm kua kum hnih ah Lusei Hills te vun thlen si cucu Lusei Hills timi cu thong khat zu kua sawm nga kum thum ah hin Mizong ram timi thlen duhnak politic a chuak ṭhan ti si. Cucu a hun chuah tik ahcun zeiruang dah chuah kan ti si ahcun khuasak unau hna zong zomi an si ahcun kannih zong unau dik taktak kan si ve i mizo tiah kan mizo kan si ve ding a si ko tiah an ti ti si. I cucu thongkhat ser zakua sawmriat kum ruk ahhin state an hun hmu i Lusei Hill timi cu Mizoram tiah vawleicung pumpi theih in recognize an hun tuahmi si. Vawleicung pumpi theih in vawleicung pumpi nih an hun pawmpi hna kan ti le cu recognize an hun tuahmi kha si. Hi cucu Mar timi cu Mizo ram timi cu a hlan ahcun Mar miphun pawl kha an rak si i Mar timi hnu cun Lusei Hills ke vun thlen a si i Lusei Hills hnu in khan Mizoram tiah vun thlen ṭhan a si ti kha tuanbia kan rel tikah khan kan hmuh khomi a si. Cucaah cun atu tan i a lungfiang lomi kan unau pawl zong nih khan atu Mizo zong kha lai Chinmi an sinak kha Fiang tein tuanbia kan rel tikah hmuh khawh a si. Chin timi chung ahcun Lai zong kan i tel, Mar zong, Mar timi cu Mar ti zong ti khawh a si i, cun Mizo zong an i tel ti khawh a si. Hi atu hna i tuanbia ka chim bantuk khan cun Zo zong kha i tel dih kha a si. Hi cu caah cun atutan kan chim duh bikmi uh, short to the point kan chim a si ahcun Mizo kan timi cu Mar miphun kha an si. Hi cucu Mar cu atu chan ahcun uh, Mizoram hmun ti a si cang caah khan hi uh, cucu kan tuanpiak te cu um, uh, na, na theih ve nak ka ding cang na phil ve nak ka lo ding caah hin atu tan zong ah hin keimah le ka si khawh tawk hmuh khawh tawk te kha hon langhter ka duh mi kha a si an hnu video tu ah khan ka bantuk na hmuh khawh ve zungzal nak ka ding caah Subscribe rak tuah ve law ti kha hika hin sawm kan duhmi si. Nu video tu ah kan i tong ṭhan te hna lai. Bye-bye.